Aman Iddren d yiwet n ubas taqbaylit i wid ibɣan ad aḥefḍen akteṛ f ubrid n Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Am s lxir kunwi meṛṛa i ḥemmlen Lmasiḥ deg tmurt. Nniɛam d lɛafya a wen-ttunefken sɣur Ṛebbi Babat-nneɣ d Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Ncallah bxir ay tellam iḍ-agi. Lukan zemreɣ ad selleɣ i lǧawab-nwen imken ad selleɣ, filaman bxir, neɣ cwiya kan. Win ilan fi laman, isɛa lɛafya d lehna deg wul-is. Lameɛna nukni, s lmumnin n Sidna Ɛisa, nella di ddula n cciṭan, ilan d aɛdaw n Rebbi. Netta ad ixdem lmeǧhud-is, ad ikkes lehna-nni, ad aɣ-icewwel. Daymi i aɣ-d-iqqar Bulus, Isefk-aɣ ad nḍegger mkul ttɛebga d ddnub i aɣ-isennḍen s ssahla, ad nazzel s ddwam tazzla ilan zdat-neɣ, ad nerr s wallen-nneɣ deg Sidna Ɛisa, Ilan d ssebba d ukemmel laman-nneɣ. Iyyaw tura, ad nɣer seg wawal Ṛebbi ayen yeḍran i Buṭrus mi d-ikkes i dqiqa kan allen-is seg Sidna Ɛisa amsellek d Ssid-is, imuqel ɣer wayen i s-d-izzin. Acu yeḍran? Truḥ-as lehna seg wul-is, yuɣal iɣreq. Ayagi ad yili d lmithal fell-aɣ. Ihi, kunwi yesɛan Inǧil, ad tafem Inǧil n Matta, tasuret rbeɛṭac, laya tnin u ɛecrin. Matta rbeɛṭac, laya tnin u ɛecrin. Ad tecfum imir-nni kan i d-ifka Sidna Ɛisa lqut i xemsalef n yirgazen, la ukk d tilawin d warraw-nsen. Imiren, izemlal ṭulba-s ad rekben di teflukt, ad zwiren ɣer tama-nniḍen, di leɛḍil ara iserreḥ lɣaci. Segmi iserreḥ lɣaci, yuli sufla n udrar, iḥaz iman-is ad iẓẓal. Mi d-tewweḍ lɛaca, ila dinna weḥd-s. Tla ayagi teflukt di telmas n lebḥar, ɛatbent-tt s lemwaji, imi ixulef aḍu. Ɣef tanfa, tis rebɛa n yiḍ, netta yusa-d ɣur-sen ileḥḥu sufella n lebḥer. Ṭṭulba, mi t-ẓran ileḥḥu ɣef lebḥer, tḥeyren, nnan, D lexyal! Dɣa, si lxuf-nsen, ɛeggḍen. Imiren Sidna Ɛisa ihdeṛ-asen, inna-yasen, Ẓewret, nekkini, ur ttaggadet ara! Buṭrus iǧaweb-it, inna-yas, A Sidi, ma d kečč, amer ad ṛuḥeɣ ɣur-k sufella n waman. Yenna-yas Sidna Ɛisa, As-d! Buṭrus yeffeɣ si teflukt, ileḥḥu sufella n waman, iruḥ ɣer Sidna Ɛisa. Lameɛna, mi yeẓra iqwa waḍu, yugad. Akken yebda iɣreq, iɛeggeḍ, A Sidi, sellek-iyi! Imiren Ɛisa yeḍleq afus-is, yeṭṭef-it, yenna-yas, Ay argaz n drus laman, acuɣer tcukkeḍ? Mi rekben di teflukt, yers waḍu. Wid ilan di teflukt usan-d seǧǧden zdat-s nnan-as, d tidet, telliḍ d mmi-s Rebbi. i Butros d ṭṭulba nniḍen ufan iman-nsen di teflukt ɣef lebḥer, ɛawmen fell-asen lemwaji, raḍ waḍu ameqran. Iffeɣ-asen leɛqel, ixuṣṣ-asen laman, lxaṭer ttun Ssid-nsen yezmer ad yeḥkem ɣef lebḥer d waḍu ad ten-ithenni. Ɛni mačči akkagn i yella lḥal yid-neɣ tikwal ayetmaten di setma? Nella am teflukt-nni ɣef waman, teflukt iteddun ɣef lebḥer n ddunit-agi. Acḥal d abrid kkaten fell-aɣ lemwaǧi, yewɛer ubrid-nneɣ. Ula ma nḥemmel Sidna Ɛisa, nettkel fell-as i leslak, i kra n lweqt ixuṣ-aɣ laman. Nettu yesɛa tazmert i s-ittunefken sɣur Ṛebbi ad iḥkem deg wayen irkul ijerrben wid itteklen fell-as. Nettu ila yid-neɣ s Ṛṛuḥ-is, ula ma ur t-nettwali ara s wallen-nneɣ.

A leḥbab, ddurt-agi, mi ara wten fell-awen lemwaǧi, mi ara tafem iman-nwen deg ddiq, mi ara yewɛer ubrid-nwen, cfut ɣef imeslayen-agi, Sidna Ɛisa yid-i, netta d aɛessas, ittqerreɛ-iyi nekk ttekleɣ fell-as. Ɛawdet-ten, dɣa ad tafem ad kent-ɣelleb lehna tameqqrant. Di taḥkayt-nni, seg wawal Ṛebbi, Sidna Ɛisa yeẓra leɛtab d lxuf n ṭṭulba-s. Iqerreb ɣur-sen, yenna-yasen, Ẓewret, d nekkini, ur ttagadet ara. D imeslayen-agi i yesseǧǧden ulawen n yirgazen-nni ixelɛen. Sidna Dawed yenna-d zik, Meqqret lɛafya n wid iḥemmlen awal-ik a Sidi Ṛebbi, ur yezmir wacemma ad ten-isseɣli. Fferret awal n Ṛebbi, d imeslayen n Sidna Ɛisa deg wulawen-nwen a leḥbab. Dɣa ad tafem ula deg kunwi ad tesɛum lehna tameqqrant, ulamma ddunit-nwen tneqleb. Buṭrus, win ay nettmektay ussan-agi, yenna-as i Sidna Ɛisa, Ma d tidet d kečč, amriya ad nruḥeɣ ɣur-k sufla n waman. Ɛni la win izemren ad iddu ɣef aman? At ddunit ur zmiren ara, ḥaca ma yumer-asen Rebbi. Kullec yeshel i win yesɛan laman, yerna yettwagget deg wawal Rebbi. Ma yumer-ak Rebbi ad txedmeḍ kra neɣ kra, ad tzemreḍ imiren. Buṭrus s laman ameqqran yeffeɣ si teflukt, yebda tikli, izewwer, armi, armi, armi, Ah, yebda ad iɣreq. Acu ɣef? Ala xaṭer ittu i kra n dqiq ad yersu allen-is deg Sidna Ɛisa ilan d ssebba d ukemmel n laman-is. I kra n dqiq imuqel ɣer wayen is d-izzin, armi d-isla i ṣṣut n Ssid-is i s-iqqaren ur ttagad ara! Balak hedreɣ-as iḍ-agi i yiwen neɣ i yiwet iqeblen Sidna Ɛisa am umeslak-is s lferḥ ameqqran. tuɣaleḍ d lmumen-ines, teddiḍ i kra lweqt s ẓewwer, lameɛna s leɛqel, tettuḍ awal n Ssid-ik? Tettuḍ lmɛacra i tesɛiḍ yid-s, yeɣli fell-ak, fell-am, kra lhemm? Kellxen fell-ak wid i k-d-izzin, nnan-ak, Anida yella Ssid-ik iǧehden? Ɣelbent-k lehmum n ddunit, tekkseḍ allen-ik seg Sidna Ɛisa i kra lweqt, dɣa tebdiḍ ad tɣerqeḍ am Buṭrus. Aḥfeḍ ihi lmital-agi n Buṭrus, acu i yexdem netta akken i yufa iman-is deg ddiq? Iɛeggeḍ, A Sidi, sellek-iyi! Imiren Sidna Ɛisa iḍelq afus-is, iṭṭef-it, inna-yas, Ay argaz n drus laman, acuɣer tcukkeḍ? Ay gma, a weltma iḥemlen Sidna Ɛisa iḍ-agi, ɛni tebdiḍ ad tɣerqeḍ? Tebdiḍ ad tɣerqeḍ di lembwaji n ddunit, ɛni laman i k-iǧehden amezwaru ibda ad ineqqes, lxaṭer ɣelbent-k lehmum? Qqareɣ-ak, qqareɣ-am, yeḍra wayagi lxaṭer tettuḍ ad tersuḍ allen-ik deg Sidna Ɛisa, ameslak d Ssid-ik. Ur tqellbeḍ ara udem i skullas, ur tessutreḍ ara ad k-iɛawen ass-agi ad tedduḍ mebla ma teɣliḍ ad k-iseɣli cciṭan. Netta ur ibeddel ara, iqqar-ak iḍ-agi, ay argaz n drus laman, iqqar ama tameṭṭut n drus laman, acuɣer tcukkeḍ? D lqafus-ik ɣer Sidna Ɛisa Ameslek-ik, s laman, ad t-iṭṭef, ad k-isellek, iwakken ur tɣerqeḍ ara.

Acu d lemwaǧi-zin i lmumnen Sidna Ɛisa akken i teddu deg ddunit? Lemwaǧi-agi d lmital n wayen i aɣ-iḥermen ad neddu s ddwam, s laman, s ttukkla ɣef umeslak-nneɣ. Di laya tamezwarut n Tasuret xmesṭac n Maṭa, neqqar akken wusan usan-d ad t-ddin ɣer Sidna Ɛisa, sutren-as Acuɣer ṭṭulba-k ttxalafen lɛada imezwura? Ɛni mačči akka i awen-qqaren medden, kunwi itebɛen Sidna Ɛisa? Acuɣer tzenzem ddin? Ata yiwet n lmuǧa ilan deg ubrid n lmumen ass-agi. Acu sen-iǧaweb Sidna Ɛisa i wat ddin-agi? Inna-yasen, Luma-agi tesgabar-iyi s uqmuc, lameɛna ul-is ibeɛɛed fell-i. Ɛebden Ṛebbi mebla lmeɛna, imi ttɛalima iseḥfḍen d lumur n lɛibad. Wid i kent-izin, imken tebɛen ddin, lameɛna tebɛen-t s uqemmuc kan, alxaṭer seg wulawen-nsen tteffɣen ixemmimen n dir, tukerḍa, cehda n zzur, rregmat, la akked mkul ṣṣifa n ccer. Kunwi yeṣfan s idammen d lefdi n Sidna Ɛisa, tuɣalem d lxuluq ijdiden. S tazmert n Ṛṛuḥ Lqudus i ken-izedɣen, tetteddum tikli lɛali, Dɣa tettuɣalem i wid itebɛen Ṛebbi s uqmuc kan, am isennan n itin ineǧǧɛen deg wulawen-nsen. Ɣef wayagi kkaten fell-awen, yerna d Cciṭan i ten-isḥeṛcen, imi yebɣa ad isayes lmumnin n tidet. Ma tetebɛem leɛwayed n wid i ken-d-izzin, acḥal d abrid ad tafem iman-nwen tetebɛem Ṛebbi s uqmuc kan! Iqqar-awen Ssid-nwen, Ffɣet si gar-asen! Rrṣut allen-nwen deg-i d wawal-iw, dɣa ur izmir wacemma ad ken-isseɣli. Ihi ẓewret a yetmaten d isetma n Sidna Ɛisa, ma kkaten fell-awen lembwaji n ddunit-agi, iqqar-awen Ssid-nwen ǧǧiɣ-awen lɛafya-inu, ur awen-tt-ttakeɣ ara akken i tt-ttaken wat ddunit. Ad tesɛum diq di ddunit, lameɛna ẓewret, nekkini ɣelbeɣ ddunit. Rrṣut allen-nwen deg-i. Ma llan wid yettḥessisen iḍ-agi iɣerqen s lḥisab-nwen, wid ixedɛen Sidna Ɛisa, lmeɛna tebɣam ad tuɣalem ɣur-s, nesɛa tektab tamecṭuḥt ara wen-iɛawnen, isem-is Bdu, Ddu. I wid ur nessin ara ad ɣren s taqbaylit, llant tektabin nniḍen s Fransis, s taɛrabt. Akdebet i nnuba aman i ddren, boîte postale. 141 Monte Carlo Monaco S taqbaylit Nuba aman iddren Tabwat n tibratin 141 Monte Carlo Monaco Ḥessiset kul durt ass lǧemɛa i lexbar lxir d wass n ssebt i aman iddren ɣef lweqt-agi i snat nubat-agi s taqbaylit I kun i tawḍen si Transworld Radio 205 mètres onde moyenne Radio Monte Carlo. Ǧǧiɣ-awen di lɛafya, niɛama ad tili yid-wen akk. Amin.